Salam dostlar! Türkmenistanyň halk artisti ussat Hajy Ýazmämmedow hakynda aýdyp bermek isleýän. Bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylyň on dokuzynjy noýabrynda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Gyzyl daýhan obasynda eneden bolýar. Hajyň kakasyna Kakadurdy aga, ejesine Ogultäçgelneje diýýärler. Hajy Maşgalada iki sany dogan, kiçisi Ahmet, olam ussat alyp baryjy dostumyz. Hajy iki ýaşynda wagty kakasyndan juda düşýär. Kakasy aradan çykýar. Hajynyň kakasy Kakydur baba ýigrimi üç ýaşynda ýurduny täzeleýär. Ýatan ýeri ýagty bolsun, iman baýlygyny bersin diýýäris. Hajy çagalyk wagtyndan başlap ekrançylyk bilen meşgullanýar, daýhançylyk bilen meşgullanýar, maldarçylyk bilen meşgullanýar. Ýöne ondan daşaram şol haçan aýdyma başlat diýip sorag dörände şol özünden bir ýaş kiçide Ahmet jigsi sadikde wagtlary palaw tansy bardy. şol aýdymyny aýdyp, şol sadyklaryň arasynda-da Tejende birnäçe gezek birinji ýeräm alýarlar. Ýöne toýa başlamagyň sebäbi ilki jigisi Ahmet toýa çykyp başlaýar. Soň ýöne Ahmet birazajyk alypbaryjylyk kärini gowy gören sebäpli Halpbarjylyk ýoluna gidýär, Hajy bagşyçylyk ýoluna gidýär. Hajy ilkinji Aman Çary diýen daýysynyň aýdymlaryny aýdyp başlaýar. Şeýdip toýa çykyp ugraýar. Ondan soň ussat kompozitor, şahyr Annabaýram Aýdogdyýew bilen bilelikde işläp hem şu güne çenli owadan aýdymlary bize ýetirýär. Hajyň maşgalasynda dört sany gyz perzendi bar. Ýene-de çagalyk wagtyny aýtsak, öňki döwür şol ekin-dikin bilen meşgullanýan brigadalar bar eken-ä. Şonda çaga wagtlary Hajy şo brigadanyň çaýçysy bolup işleýär. Onuň bir günem şol jigisi bilen, Ahmet bilen şol işläp ýörkäler, obed salkyn wagty, obed salkynnamana şol daýhanlar çykýar-da. Onuň bir epesiräk aralykda Şol daýhanlar birazajyk salkynlap oturansoň, dökün dökülýän bedräni beýlesine öwrüp, Ahmedä saz çalýan eken. Hajam elindäki pilini ýere çümdürip, aýdym aýdýan ekeni. Şol şemal şo gapdala bolan sebäpli, uzagrak aralykda-da bolsa, şol daýhanlar şony eşidýän eken. Soňundan bile bir uly maşynda gaýdýarlar-da. Şonda uly maşynda gaýdanlarynda şo daýhanlar diýýän ekenler, Äý, sag boluň, oglanlar, hezil berdiňiz diňläp. Ertirem barmy şu konsertiňiz diýip soralýan eken. Ýaňsyl aýdyma gygyrdy welin, Hajyň özi duýan-a muny. Hajyň özi gidip otyrmy? Gidip otyr welin. Şu aýnaň ýaňky ses kiçijik jaýda öňki orslaryň ýer ýykylandan soň salnan soň salnan jaýlar eýlesi beýlesi üç metr o ses çykara ýer tapman aýnaň portçkasyndan jyzz edip çykjak bolýar şu açyjyk ýerden. At bilen Arasy gaty gowy Hajynyň. Bäbi eýersiz ata minibilýär. Çagalygyndan bäri. Oň daşyndanam türkmen itlerimiz bilenem gowy. Özem seredýär, ata-da seredýär, ite-de seredýär. Item nähili ýarak it bolsa-da, şoň ýanyna gorkman, ýanyna barybilýär. Hajynyň adynyň hakyky adynyň Guwanç bolmagynyň sebäbi. Atasynyň ilkinji agtygy bolansoň, ilki gözümiň göreni Guwandygym diýip, Guwanç bolsun diýip adyna Guwanç dakýar. Ýöne entek Hajy dünýä inmäkä ejesi bir eser okaýar, Ogultäç gelnejemiz. Şonda şol eserde şol talaňçylyk döwründe bir Pukaralyk döwründe Hajy diýip bir söweşjeň, garyplara kömek edýän bir ýigit bar eken eserde. Goý, şoňa meňzesin diýip Hajy dakýar. Şeýdibem Hajy ady ýörgünli at bolup galýar. Ilkinji gara şol obada Garaşsyzlyk alnan döwründe ilkinji gezek täze mekdep salynýar. Bir ýüz otuz sekizinji mekdep şol obada. Şonuň açylyşynda açylyşda jaň bolýar, onuň altyndan ýasalan şeýle açar bolýar-a çagalar üçin. Şony açylşynda şu açar tutup hajy açan. Şu wagtam şol oglanlaň, agalaň eşit aýdyşlaryna görä, şo mekdepde hajynyň suratam asyp dur, şo mekdebi gutaryp diýip, i ýandanam hajynyň awtobiografiýasam bar Hajy hakynda. Ökünýäňmi, ökünýäňmi, ökünýäňmi edeňe, Möllet daýym başga ýerden ýanaş söýenim deňe.
Aýdym diňlemäne obanyň o çetinde toý bolsa-da Hajy şo toýa gidip soňuna çenli aýdym diňläp gelýän eken. Bir günem obaň daşragynda bolansoň toýdan giç gelýär. Şonda ertesi gün ejesi giç geldiň diýip, ol täç gelnejeme indi çykma diý daşary diýip, daşyndan gulplap gidýän eken. Ýöne şonda-da daşary çykyp, aýdyma hiňlenip, çagalygyndan ussat bolan, sebäbi talant bolsa hökman suratda bir ýerden yzyndanam zähmet çekseň bir ýerden hökman gelip çykýar. Öň daýysy ilki Aman Çary agaň aýdymlaryny aýdýan eken, şeýdip toýa çykýan eken. Ýöne Hajy bilen Ahmediň arasynda ilki Ahmet toýa çykyp aýdym aýdyp ugraýar. Ýöne soň alyp baryjylygy gowy görensoň Ahmet alyp baryjylyk ýoluna gidýär, Hajy soň toýa çykyp başlaýar. Köpimiz tanaýan bolsak gerek, halypa. Merhum Nurýagdy Tokgaýewem şol Hajy Ýazmamedowyň daýysy bolýar.